ĩĩ o mami kĩbicio kĩrehe 1.6 mahoya marĩkũ bbi ĩĩ nĩ bibilia ya merũ ĩrĩa ya mĩrũ he ĩĩ tondũ ndoni- nĩ ndonire ta eh, kwa- kwa- mathiĩ kũu yes One point six. andũ amonire kĩwanja ũcemani Ĩ, ĩ, aa, gũtirĩ handũ ndamonire ndonire andũ agema ndathire kĩwanja ona mũndũ ũrĩa athomire nĩ nĩ mwangi nĩ kĩrothi ya mwangi ndonire kĩrũthi ya mongi Gwa- gwathire atĩrĩrĩ ĩĩ mbia icio ciarehwo-rĩ ĩĩ twaikarĩte na kĩgia na mũndũ ũgwĩtwo gĩthae ĩĩ ciarehirwo nĩ mũndũ wĩtagwo dani pie wa kĩbico ĩĩ ndani

ĩĩ ngĩmwĩra ndani rĩu tondũ no arehe gwereria thuri ithuĩ na ithuĩ tũnakĩthia na agetha ĩrĩ ĩĩ na no twarĩte gũgathiĩ gũgathiĩ atĩa atwe nĩ ngũthiĩ gũtũmĩte ũhoro wanyu niĩ ngũmũnengera mũndũ ikũmi na ithano ciakwa cia mũhuko ĩtĩ ciake cia mũhuko ĩĩ mũndũ ũgwĩtwo mũndũ ũgwĩtwo mũndũ ũgwĩtwo ndani rĩu ĩĩ ĩĩ okay agĩtũnengera ngiri mĩrongo ĩtano ĩĩ agĩtua nĩ marĩtwa manyu mararĩ o mbe- o mbeca-inĩ iria rĩ ĩĩ inyuĩ nĩ mũkwĩbanga na ciama niĩ twaigua mandatũ na irio naki Ĩ, ehe ndagĩthiĩ ndagĩthiĩ ndagĩthiĩ kũrĩa mĩrũ Ĩ, ndagĩtwara thuri noguo gũkoma rĩ nĩ gwakĩarĩte mũrũ ũngĩ mũkawa gũtirĩ kũrĩha Ĩ, ĩ, mwanyita nĩ ndanyita Nga- ngari ya gũthiĩ rĩ ci- cia gũthiĩ rĩ Ĩ, nĩ yaheo nĩ mũndũ wĩtagwo njirũ ũyũ wa Ken- wa- wa kenya mpia Ehe. he mũnembathi Ĩĩ. wona Nĩguo. mathiĩ rĩ Ĩĩ. aheo aheo ngiri magana matano Hĩ. mekĩra mũndũ ũgwĩtwo raira gĩthii Hĩ. Hĩ. Hĩ. Haha ndarehaga thĩna mũno. Ndwaririkana. emi emi Ndwa- ndonire- Ndonire ngĩrehe thĩna mũno kũu ũguo akĩ. biũ biũ biũ biũ Ndarehete thĩna ĩ. Nakĩnjokeria ĩ. akĩoya ngwĩra anengerirwo ma- eh, magĩkĩra mũthuri ũcio gĩthii ĩĩ nake ũtukũ ũcio magũrũ maimbire ndathire kĩwanja haiya ndathire kĩwanja hĩ taĩ narĩ tondũ gĩthii ti kĩndũ gĩa ithako harĩ harĩ- harĩ athuri hĩ mathaga ma igongona ma gĩkũyũ rĩ ko gũthaka namo ngaima aimbire magũrũ ndakinyire kĩwanja kĩu ĩĩ ehe haya twauma hau rĩ ĩĩ ndagĩcoka ĩĩ Mu- mu- mũcemanio ndwagĩthira saturday ma- macoka saturday ũyũ ũtukũ ĩĩ nĩ- nĩguo na gũthiĩ na gũthiĩ kũu mĩrũ rĩ tũrathiĩ athire mathaa friday rĩ ĩĩ kĩroko ma akuirwo nĩ mũndũ wĩtagwo jeff ĩĩ jeff jeff nĩ ndamũ ũmũĩ nĩ ndĩmũĩ mũno viĩtio ya jeff gũthiĩ na gũcoka rĩ ĩĩ Ya, no nginya nyua ngiri twendi Ii. kemania mahire ngiri inyanya Ii, mũndũ wake ma ngai yå rä ona thä mahire ngiri inyanya Ii, kaĩ na- kaä tia mani rä u ai kinya ngai kaĩ yå rä ona thiri hai njungari ũyũ ithuĩ ndĩgũkĩnyua

Ningĩ Jehu na nĩguo agĩĩrutagĩra kinya harĩ mũthuri ũcio-rĩ, o na Rusoi ithe towe wagĩtwatwarĩte, tiwe wagĩtũthĩnjĩire kabũri Rusoi. That is the thing. Ithe tiwe wagĩsponcĩte wĩra ũcio wothe. Ũhoro nĩ ũhoro wa ma. Ĩĩ. Rĩu ti Amani macoka gũkũ ri. Ĩĩ. Reke ngĩkwĩre. Ĩĩ. Thikũ ya gatatũ kuma macoka mũthenya wa gatatũ ri. Ĩĩ. Aunĩkire kũgũrũ. Haiya. Ĩĩ nĩ ndeto.

ĩĩ nĩ ũndũ wa kũrĩa kĩagaru ĩĩ na indo na m- mahoya kana maithori ma athuri we nĩwamenya yani nyina imanjini ũkĩruta mũndũ moro ũkamũrehe nginya mĩrũ ũcio ũkamũrengere ngirigiri ona nyĩrĩ ithe toguo magĩkire rĩrĩa mathiĩte mahoya ma gatagatĩ ka mwaka na mũndũ ũcio ararengera ngiri igĩrĩ ena ena ng'ombe arakama akendia ngiri ithatũ mũthenya ii nĩguo ohate thikũ ciake igĩrĩ tũhũ ii tondũ arĩa mokaga marĩ andũ makoragwo ũramwe na kanyamũ ga kwĩhĩra Ĩmĩa, akĩrĩ ũhoro wa ma ii rĩu kĩrĩa kĩngĩ kwĩrĩ nĩguo thikũ ya gatandatũ rĩ ii mũndũ ũgwĩtwo mũnga ahũrana na rori ii e mũnga ii

2017 rĩ ĩĩ kĩama nĩ areheirwo milioni ithano nĩ kĩhicio cia kambĩni cia thuri ĩĩ agĩthiĩ akĩgũra kĩrĩa kĩrĩa arakana harĩa kamakisi ĩĩ nĩkĩo akire nĩkĩo agĩ- agũrire agĩthiĩ akĩgũra 3.8 ĩĩ wona agũra rĩ ĩĩ nake mwene nyaga ndakomaga akĩmũhĩngĩca hakiri ĩĩ arakire nyũmba bedroom yake ĩ igũrũ ngoroba ya mbere

nĩ gũkuo hĩ aiya Hihi no- no- no- no woirwo ndangĩhota gũthiĩ ona rĩu ohere- ahoretwo kĩrĩa kũgũrũ kũu Eh? ĩĩ ona arutwo plus akĩrĩ na cuma hĩ hĩ hĩ hĩ atũraga nyũmba atũra nyũmba rĩ ya ture ciaigana atĩa rĩu ĩ Tema nĩ akĩire na irimũ rĩa nyakondo riu anene hete biũ kũu ndĩrona nyũmba no kũrĩa na nĩ ũkĩũĩ nĩ mũndũ wa kũrĩa nĩ njũĩ nĩ njũĩ ũyũ hĩ ũcio ona nda- nda- hĩ nĩguo Ĩ, nĩ acokete maũndũ marĩa mamũkorete na nĩwe na nĩ- na nĩwe kwĩyethera we nĩ icio na ũcio no egĩragĩra ndiro ĩ nĩ indo icio ciothe rĩ ĩĩ Ona ĩno ya ithuĩ gũgĩthama rĩ toyo wereherera. Ĩĩ no weherera tondũ rĩrĩ ta rĩu harĩ ona arĩ ciama ndagĩrĩire kũ- kũ- gũkorwo akĩhamũrithia andũ tondũ ciana ciothe nĩ ciake. Nĩ ũhoro wa ma. Ona angĩ- ona kaba angĩare- angĩengere- angĩarengerete ũcio SG ĩ. Ĩĩ, kana anene-ĩ meke maũndũ Ĩĩ. macio-ĩ weherere weherere-ĩ Ĩĩ, tondũ we nĩwe nĩwe riri wa, wa mũndũ wothe mũndũ ũrĩ kana ũtarĩ haya mũndũ ũyũ rĩ ĩĩ ahũraga namba igĩrĩ personal ĩĩ kĩngĩgathi kĩngĩcana hihi tondũ gũthiĩ maũndũ ma ngai namba igĩrĩ o erĩ ĩĩ gĩkĩo nĩ gĩathira tondũ ciamĩaka makuohwo nĩguo nĩguo nĩguo nĩguo tondũ niĩ ndĩraugire ona mũtandaũinĩ ũyũ twambĩrĩirie rĩ Ĩĩ, siasa ciambe ciĩke atĩ ciambe cikwame cigwo kando cigwo kando na twauga mũndũ wothe ena right ya kuga anything Ĩĩ, no tũbokasi na maũndũ ma- maitũ ma kaca ma economy ũ- na- tũrore na- na mũndũ ena right ya gũcabutĩria ĩkuo nĩ tondũ nĩ right yake nĩguo nĩguo nĩguo

Niĩ niĩ ndĩrenda wakĩũĩ tondũ we nĩ ũgĩtũrĩte ũkuo na ni nda- ndarakĩrĩ ũkuo rĩ ndarĩ Ĩĩ. ũtongoria gĩkũyũ kanzũ ĩyo rĩ na gũtirĩ ũndũ Ĩĩ. tũtoĩ ona andũ aya matirĩ thoni tondũ rĩrĩ ona Ĩĩ. thirikari ũhuru arĩ ta- arĩ kũritaithia mũndũ ta rĩu ma- mwaveve rĩ githĩ to mũhaka Ĩĩ. etherwo handũ hangĩ tondũ nĩoĩ thiri ciothe cia thirikari Ndateagwo na nĩkĩo kuona andũ ta mũndũ ũgwĩtwo mũndũ ũyũ wa gũkũ gũkũ Nyĩrĩ ũtũ- atũraga thirikari-inĩ ĩ karangi akarangi na arĩa angĩ o mauma ĩ matiehaya ona ona mboineti aritaya no nginya ha- arĩtwarwo handũ hangĩ ona ndũ to rĩu matingĩrakĩhingĩire ritho andũ amwe ma- moĩ tondũ ta rĩu niĩ ingĩenda- ingĩenda kũmambũrania na ndikĩrĩ na shughuli nao niĩ rĩ Ĩ, na rĩu ndeto icio tũraria nawe rĩ tondũ nĩ ndingĩciũĩ ona nĩ mai- na maingĩ rĩ ĩ ithe tũtikũ mambũrania rũcinĩ nĩnguĩte kĩama nĩ maita maingĩ mũno tũgathiĩ nake ngamũkua tũgathiĩ magongona ũguo rĩ niĩ andĩ akĩonaga mũtũraga hamwe nitha ngĩkĩmũkinyĩria thĩ eh ndirĩ ndingĩmũkinyĩria thĩ rĩu na rĩu tũtikũmũkinyĩria thĩ tondũ wa rĩrĩ ĩĩ o ũndũ ona njĩra yothe nĩ ĩrĩ mũico

Ndĩrenda gũkũwĩra. Agnes. Tũ, ĩĩ Agnes. Athiĩ agũra kĩrĩa ndĩrĩa na a- atunya ruri ndĩikio rĩ. Ĩĩ. Tigwa akĩrwarĩra. A- Athiĩ agwa na ngari na karia bangi. Ĩĩ enda kũmũraga. Ndĩrenda kũmũra. Atwara thibitarĩ mĩeri ĩigana. Nginya ũmũthĩ wonje ũcio wake rĩ, no mbia icio. Hi hi hi. Reke ngwĩre na haro ĩyo nĩ koragwo ĩrĩ njũru mwa wa kama wa kĩoi. Ĩkĩrĩ ruo mũno mũno. Haro ya ngomi. ngai å rä a tondũ ngũ- må no tondũ ngũmi iria nyũmũ no irona ũrĩa ciana ciake iranyarĩrwo nĩ andũ arĩa ma- a- ci- matigĩirwo ma- matongori macitongorie Ĩĩ. ĩkoragwo ĩrĩ haro tangĩhota ĩyo yani na icio reke ngwĩre tiga rĩrĩa gatahĩkio ka- tiga rĩrĩa gatahĩkio mbeca icio kana indo icio indo icio cia mũingĩ arĩte Nda- ndarĩ hĩndĩ akahorera ndakwenda kahore na ũmenye cema nĩ ti mũkũrũ ti mũkũrũ nĩ mũndũ mũnini mũno akĩrĩ guo akĩrĩ mũkũndũ mũnini biũ akĩrĩ ndika rĩa ndegwa to wa ũmũrathi ndakĩrĩ mĩaka cigiste akĩrĩ mũndũ bĩrĩ yang ona gakinyĩtie maitha rĩa fifty eight nĩ hĩndĩ angĩthiĩ angĩrathiĩ na hau ũguo na nĩ ũkuona rĩrĩ ũrĩa akũrire mwĩrĩ wake na arĩa angĩ mahanya A- marahonyo karĩa Hau kamũtĩ mĩaka 70. Ya, ona ũngĩmarora ta rĩu tondũ nĩ ate- nĩ atetwo mĩaka ikũmi nĩ nĩ nene rĩ Ĩĩ. nene amũ- amũkũnjĩte na mĩaka ikũmi na nä atige nä cukari å cio må thumbåraga rä mwä rä wa nene å kä rä mwega biå rĩu no aigua andũ a rika rĩake mahanyũka rĩa kamũtĩ nä å horo wa ma rĩu niĩ ndĩreciragia atĩrĩrĩ tũi- o- o- tũ- twaranĩrie kinya tondũ tiga o kwaria haha mĩtandao-inĩ rĩ ĩĩ wa mũgambi tũramwĩrĩte rĩrĩa tũ- tũrĩa tũkagĩa tũngĩkorwo wega tondũ ithuĩ nĩ tũkĩendete rũrĩrĩ rĩ ĩĩ ona to atũhe foramu gwake tondũ we akĩna indo na hau naĩ na mĩgũnda tũngĩcemanagia kũndũ ĩ Ĩĩ. tũgaciraga kĩmwe na maũndũ mangĩteithia bũrũri na tũgakĩroraga maũndũ marĩa mothe tũtahotaga kũhingĩrio nĩ nĩ Kikuyu Council Ĩĩ. tondũ tũ- ithuĩ tũrĩ na mayũ nĩ tũĩ tũrĩ na andũ Ĩĩ, nĩ ũhoro wa ma rĩu ciama nĩ gũtikĩrĩ ũndũ agĩteithagia wehuragĩrio hake ndakĩhuragĩria In fact- rũrĩrĩ in fact, ndĩrerire wa- wa- wa- wambe atĩrĩrĩ ĩĩ aini othe ĩĩ maraingĩra foramu ĩno itũ ya rũrĩrĩ ĩĩ tondũ ona arĩa mokĩte mwena wa kĩguũ kanso nĩ niĩ mabuataga ĩĩ ndakĩmera nĩ twacenjia twathiĩ ũri tondũ a- nĩ aingĩ mũno mararuta in fact no gĩthaya tu ũrarutĩte mbeca naniĩ ĩĩ gĩthae ĩĩ naniĩ ndĩragũra gĩthaya atũmĩte ngiri igĩrĩ nani ngatũma ngiri ĩĩ Kwa arĩa angĩ othe rĩ ĩĩ marĩ nja noguo na rĩu rĩrĩa ona ndamba ndekĩra kĩthia ndamũcokithia ndamũkĩra mwena ũyũ ĩĩ na ndĩ agũtuire Amo- admin ĩĩ nĩ ndona nĩ andũ admin tondũ Ĩĩ. mũndũ very influential kĩthia ĩĩ kĩgia Esther ĩĩ njokithia kĩrĩa gĩthae ĩĩ na mwambe wa ũmwa- wambe ũmwarĩrie gĩthae nĩ twarire twarire- tũkĩaria na mũgambi twarĩ na gĩthae oo ĩĩ

Ehe. ũcio nĩ ũndũ ũtuurĩtie andũ mũno tondũ kĩrĩa twagwĩka rĩ Ĩĩ. reke tũ- tũ- tũthonde- tũ- ũguo tũrathondekire rĩ Ĩĩ. tũthiĩ thĩ na ithuĩ indo cia- indo cia gũteithia rũrĩrĩ rĩ Ĩĩ. ithuĩ twĩ na njĩra nene mũno ta aini tondũ tũngĩoya kĩrori tuge nĩ rũrĩrĩ kanso yathiĩ gwethera andũ irio Ĩĩ. tũrũgame handũ ũguo atĩ nĩ kũimĩra andũ na kĩrori Nĩguo. tũkũnengerwo mĩtu tũnengerwo ndũrori ĩiyũre Nĩguo. ma MP nĩ ithuĩ mahũthagĩra nĩ kambĩni nĩguo tũmarehe mwena ũyũ ũngĩ witũ othe nĩguo tondũ ti othe makĩona gũtirĩ mũndũ ũngĩ na limit ya manito gũtirĩ ũndũ ũyũ wonekanaga wa gũthiĩ na mbere noguo nogona rĩu ĩĩ rĩu no nginya tũ- nĩ- kĩrĩa tũgwĩka nĩ tũkũma- tũkũmahĩtũka in a very short time tũgũkorwo twĩ kũndũ kũraihu mũno rĩu rĩkũ- twathianga ũguo tũbange tũkona purani njega tũnyitanĩre mũrĩ hau ũguo Ĩĩ. ĩkĩra andũ acio othe Ĩĩ. niĩ ndetĩkania nawe twĩkĩre andũ acio othe tũcoke tũbange Ĩĩ. kaũndũ tũatikirĩti maũndũ maya onakorwo nĩ ũteithio ta ũcio rĩ ũguo Ĩĩ. ũrauga rĩ no tũbange ona Ĩĩ. mũthenya tũkona ona maũndũ maya kwa- ma relax hanini otho andũ matiragĩthiĩ kĩraũndi-inĩ rĩ Ĩĩ. tũmenye nĩ atĩa tũgĩikare thĩ na andũ arĩa mangĩhota kũbanga maũndũ

tũthondeke rĩu kĩũndũ kĩa gũgĩkũyũ kĩa biũ kĩa rũrĩrĩ rĩu rĩu tũgũthondeka ũguo yake wa kĩũi gũgĩkorwo wĩcicire ũguo nĩguo ndĩreciria na ona ndĩrĩ na matũkũya maingĩ mũno tondũ ndamehereire hau ũguo ndamehereire hau nĩ ũndũ wa mĩtugo ĩyo yao ĩĩ na niĩ no ma- manjĩ- manjoete kũndũ ndaheagwo kuma ngiri magana merĩ mũcara rĩu nĩwamenya Mũno rĩu mũno. nĩ- nĩmo- nĩmo- Ĩĩ. macokire kũ- kũnjĩra atĩ mena mbeca na ngĩkora kũu gũtirĩ kĩndũ ona matiũĩ gũ- gũthondeka mbeca Nĩ ũhoro tondå wa rä u ma. ona ciamani agä thondeka mbeca rä u iki rä na rä u Mm. ndarathondekera kä ama mbeca Niĩ wa- mũndũ ũyũ tũgoka biũ kwenderia ciama nĩ atĩrĩrĩ Ĩ, okorwo nĩ kwenda kuona mbia nĩ maitho rĩ ĩ. ta ndua ta njo ta gĩtĩ kĩu gĩa vice chairman gũikara gĩ wiki mwaka ũmwe ũtwarithie VAT Ĩ, na ũgũre mũciĩ guta ĩ, nĩ tondũ kĩu nĩ gĩtĩ kĩnene mũno ĩ. No we ndoĩ gũkĩhũthĩra Eh, akĩhũthagĩra na njiri tũwe ndinaga atĩ Ah. Nĩwe Ici ndoĩ- ti mbia. ndoĩ nĩguo tugaga tugaga atĩrĩrĩ tũraraga Eh. tũ- nĩ tugaga ithuĩ ciama nĩ ndoĩ ndoĩ gũ- gũtũmĩra nĩ mũndũ ũngĩ- wagĩrĩirwo kũra- kũndũ kũraihu mũno Eh, lakini A- wao hama agĩ- ta rĩu niĩ ndamabangĩire plan yakwa atĩrĩrĩ twethe Eh. mbeca na ndamahete budget ngamera atĩrĩrĩ ithuĩ no tũkũ nĩ- ona tũgĩetha we ndũĩ ndũĩ wamenya kinya kĩwanja kĩrĩa ndĩ ndethire we ndũĩ ndũĩ tichĩ ya manio maniwe tichĩ ya manio na nini ona mũndũ ona mũndũ ũrĩa arĩ hakuhĩ rĩ tũgĩetha rĩ nĩ nene tondũ niĩ ndambire kũmera atĩrĩrĩ niĩ ndirĩ operatage haha ũmũrandi tũgwetha nyũ- tũgwetha handũ tũ nyũmba kana obici tũrici nene akiuga atĩrĩ handũ ha obici rĩ twethe Mm. mũgũnda handũ tũrici na kũrĩa gwakwa kĩa mburũndi rĩ gũtiĩ andũ nĩ kũrici mararici ona akorwo nĩ ĩka ikũmi na andũ ciothe korwo kwĩ- kwĩna mũndũ ũngĩhota gũtwethera mũgũnda ũtarĩ na handũ ũrakomborithio rĩ ĩĩ ũcio nĩguo tũngĩo nĩguo tũngĩo deal na niĩ niĩ ndahũrĩire broker ĩmwe o ĩmwe tu ngĩmwĩ- ngĩmwĩra kũrĩ handũ nĩ tũrenda mũgũnda na kuguo either Kiambu road ĩĩ kana mĩena ĩyo muthenya uyu ungi ari ofici kwa nene agiuka gutuhe uhoro Chairman rĩu niĩ Ndoĩ. ngĩkora rũgano rwakwa rĩ ndoi atĩ nĩ waigĩrĩire 150 cia mbere tigare thikiriria ona icio wanu fifty ri ona hatire nduru Eh. yake Eh, twaho- twakombire aka- akaunti iyo yao yarĩ na tũbeca ta ngiri ta magana matatũ ũguo ĩĩ nĩwaigua ĩĩ ĩyo tũkĩmba tũkĩmarengera ngiri igana tũkĩrengere ko- etagwo koinange ngiri igana ĩĩ koinange ĩĩ nĩwaigua tũgĩcoka tũkĩ- Ate maigua tũkĩrĩha maigua tũgĩcoka mbere tũkĩrĩha huko. tũgĩcoka tũkĩrĩha mbũrũka ngiri thate ĩĩ nĩwanyita Ona Aha. ndo- hĩndĩ ĩyo ona ndoĩ ũrĩa tũrathiĩ na mbere tũreka twĩ na nene no Ĩhĩ. kũmwĩra twothe twamwĩrire twona mũgũnda na haha na ũkũhia no Aha. no no no ĩĩ na ũrarĩhwo ũguo ĩĩ na tũkĩnogocie ti tũrĩ na nene handũ kara- eh, okay harĩa makĩire rĩ harĩa ũkĩire rĩ ĩĩ rĩrĩa Ĩĩ. mathire ma- mena nene rĩ ĩĩ nĩ mathire kũrĩ koinange koinange na mũthoga magathiĩ hau Ĩĩ. ũguo rĩ makĩnegotiĩti

no nĩ ndĩrabanga no nĩ no nĩ Ĩĩ. ndĩrabanga hĩndĩ ĩyo nĩ ndikĩrĩ Ĩĩ. mũndũ wa moko ĩĩ no nĩ wamenya ndĩramahete budget ya mirioni twendi tondũ nĩ ndonaga Ĩha. kwĩna potential twethe mbeca icio nĩguo ndabangĩte ĩĩ ĩĩ macokire makĩona nĩ tũbũri kararĩ karĩ o hau ũguo kabũri we tũthiĩte mũno Ĩĩ. atĩ nĩ kabũri kabũri ngĩona nĩguo endete ũguo mũno ngĩona rĩu maũndũ makwa plan yakwa ndĩra matira matiramĩoerera ĩĩ ah ngĩcoka ngĩambĩrĩria kũhũta hau nge- ngehera nĩ horo wakwa waigua ĩĩ Ala, ithuĩ gũtirĩ ũndũ tũtoĩ ũhoro wa maũndũ macio mothe rĩu rĩ rĩu ngugaga Mm. atĩrĩrĩ ithuĩ Mm. tũngĩbanga wega wa kĩoi rĩ ĩĩ eh, tũgĩe na, na hinya na ũrũmwe mwega rĩ Ĩĩ. Ndũĩ maũndũ maya mathira ma korona tondũ nĩ njũĩ nĩ magũthira, nĩ tũkwamba gũcemania andũ aigana ũna na hau ũguo. Anga kĩrĩa ũkĩrĩ twambe tũgĩe na gĩikaro? Tũgĩe na gĩikaro. Nĩgetha tũgĩe na gĩikaro rĩ. Ĩĩ. Twambe twethe certificate. Twambe twethe certificate tũ register nyamũ ĩno?

Cio ti mũtumia tũratinga rĩu thiĩ kanzo itũ nĩ andĩ atumia na ciana citũ. Kanso korwo ũkinya ona atimia marĩ o kũrĩa igũrũ tiga ũguo a- a- akinyire atimia haha na nĩmo marĩ mbeca na no no ethire kagũre Nĩ amwe marĩ mbia nĩ- ũcio nĩ ũhoro wa ma. no ethire kagũre amũhe milioni acoke we arĩ e wiki na atimia ndakamonia njĩra

Eh, aha kä marima ndamũtwara kũu na mena mũnga na na mũndũ wĩtwo njirũ Eh, metirwo twathondeka metirwo athuri ga- ngiri ĩmwe mamarĩri eh, athuri agĩkũyũ ĩ agĩthuria gĩkũyũ Eh, tondũ nĩ aingĩ mũno kũu ĩ moka Ati- maikara thĩ moka nginya waithaina arĩ kuo waithaina Eh, ona kä maria kå makwa waithaina oh, ĩ wainaina nĩ ũrĩkũ

ũyũ nĩ anengerwo kanyamũ kega akĩnjũria 300 Eh. ngĩmwĩra four akiuga "Ah, no no five ndako yamũheire ngiri magana matano Ĩ, hĩ, hĩ. Ĩhĩ. mũka kĩnengerwo ngiri 150 na njirũ ngiri 150 na njirũ maithĩtie 20 Hĩ, hĩ, hĩ, hĩ. ona matiĩ gwetha indo ndemata kiui

ii niĩ mbia yothe ndĩramĩkĩra mũhuko one tondũ tũkĩrĩ nayo ii agatonye au othe maingĩre kĩ mũhuko wa mansaimo othe ya kata Nĩguo. ah, wa kehenjo makorwo marĩ rũrĩrĩ-inĩ rũrĩrĩ-inĩ ma Ĩĩ, maingĩra ngurubu-inĩ ya rũrĩrĩ makĩaria kũrĩa nĩyo marĩgwetaga noguo in fact tũrarĩ na kikuyu kanso kinyia manju matekũmenya Rĩu ta rĩu ona we ũra- we ũra ta tuge atĩrĩrĩ nĩ tuge Eh. ona ndĩ ndĩ ya kĩninwo ũrona erekeirie andũ kũ nĩ na kũ ona nä ä ninä te å rä ndä ndärabatara ndä mbara nene nä ä ninä te nĩ na kũ we nĩ ta njĩra atĩrĩrĩ no tweterere ĩ ĩkĩagĩre ĩ nĩ na kũ ĩngĩtwara andũ ona ithu- ona ithuä tå rarä akuo biå tå tårathiä kå

ũcio rĩu nĩwe ũcio rĩu nĩwe in fact reke ngurubu-inĩ ĩno rĩ onokorwo nĩwe gũtuĩka chairman nake atuĩke mũciarĩte wa vice chairman nĩwe nĩgetha agucie tugucie atumia tondũ atumia marĩ indo na nĩ marĩ tha atumia marĩ tha rĩu wathondekire gĩkuru kanzu atumia makoragwo meko atĩ no mokire kũina tu maka uniform na nginya uniform ĩno nĩyo megũrĩire na mona mbia ciao ta rĩu tũngĩagĩire uniform tene niĩ ta rĩu ndabangĩte plani-inĩ yakwa atĩrĩrĩ Eh, tũgũthondeka kinya brand ĩrĩa tũrĩkagĩra eh, ona ya- nĩguo. ona ya tikuo kikuyu council of elders na andũ ciothe Eh, eh, maũndũ macio mothe nĩ ndamonetie tondũ nĩ ndokĩte na ũgĩ wakwa wothe gĩthomo kĩarĩ gĩothe ndathathome- ndathomete ndarĩ ma- nĩ moĩ nĩ njũĩ kũmombera ici andũ niĩ Ĩĩ. tondũ nĩ moĩ kinya ona ngavana gakuru ti gakuire nĩ niĩ ndahotire kũmũmombera icira nyĩrĩ Ĩĩ. na nĩ yaheaga gĩtĩ gĩa spika anyway Ĩĩ. tũgwĩka atĩrĩrĩ wa kĩoi Ĩĩ. Ndi- ndigũ we nĩ ngwenda reke ngũhoe maũndũ maya tũkwambĩrĩria wambĩrĩrie we kuonia andũ kuu nĩ weka atĩ na ũrehe aini inyuothe marĩ thĩinĩ hamuti kwarĩrĩria waria kaundu nake wakorwo nĩ gĩthaĩ arĩ hau ũguo akaria maundu ĩu kaundu we kahiana twerekeire Ĩĩ. twerekeire handũ Ĩĩ. na acio mauge atĩrĩrĩ kaĩ ngurubu ĩno tũtangĩkorwo twĩ- twĩbange tũ- kaũndũ kega kangĩgĩa kinya Ĩĩ. handũ twĩcemanagia ũguo rĩu niĩ ndĩ admin rĩ ĩĩ ndũrete we wone andũ arĩa mekũingĩra ngurubu ĩyo ũtakĩ- ũtagwĩtĩkia yuthi yothe twa- twekĩra hata mindũ na jesi wa mama na- na- na jothe gatutura rĩ ĩĩ anake othe a rũrĩrĩ makĩingĩra noguo na rĩu tiguo ĩĩ coke tũkĩrĩ andikei athuri a tene a ũhome wa maingĩ a mũthaimu Ĩ, ndũkĩrĩ nao hau ũguo ii nĩ acindie mũkĩratũ othe makorwo nĩ ayo Ĩ, na mere na mati- matikaheo matũhũhũ nĩ ciama nĩ tondũ nĩ njũĩ rĩrĩa Gũtirĩ- ciama akwambia kũmahe Ĩ. matũhũhũ maingĩ nĩ ahũrĩire thimũ ranjia nĩronire mwabonge- nĩwaba- mwathondeka ngurubu no Ĩ. mũtigatũhũre nĩguo aranjĩrire arerirwo nũ na ndatakĩrĩ ho acha tiga nake ona ona mũnga anjĩrire nĩ wendwo na konsoti andũ acio ũrekĩrire hau ũguo

O na ũngĩthiĩ kĩara-inĩ kĩu ũthiĩ ũkore matumbĩ matetwo mahana gĩcoro kĩa mai ma ng'ombe ũthiĩ ũthambie Ũthiĩ ũthambie. Rĩgĩtuĩka itumbĩ ũguo nĩguo Rĩgĩtuĩka ndĩra- itumbĩ. ũguo nĩguo ndĩrerire mbũnga Ĩĩ. Ma- nĩwaigua nake ciama nĩaugire we mũnyoroku ndona nĩ wa baba nĩ wa mwabanga nĩ mwa- nĩ mwa bomu wa bomu ngurubu Ĩĩ. na rĩu ũmenyere mũtigaĩ tũcambie Ĩĩ. ndwaigua ndamwĩra Ĩĩ. mũthai mũthuri niĩ akorwo kũrĩ kaũndũ ũrona koru hau ũguo rĩ no ũnjĩre Ĩĩ. no ithuĩ ĩno nĩ idea na kũrĩ ciama nyingĩ mũno cia kikuyu kinya mount kenya na kũrĩa kũngĩ Ĩĩ. ciothe cikoragwo ciĩkĩenda ũ- ũ- wagĩrĩru na, na, ũ- na thayũ wa, wa, wa rũrĩrĩ ithuĩ tũgũtũgũthiĩ mũthiĩre mekuo kũmamakia mũno Ndĩramwĩra tondũ mwariĩ atĩ- mũgĩthira nĩ ũkũnjĩrĩra ndĩramwĩra atĩrĩrĩ tondũ nĩnyendete twendete rũrĩrĩ ithuĩ-rĩ tani-rĩ na nĩkĩo ndesacrificĩte kinya ndĩ mũcabu-rĩ ĩĩ ndũng- mũtingĩkĩnjikia nja ngĩikare oro ũguo ngĩkire no mũhaka tũkĩarangĩria tondũ na njĩra avenue nĩ nyingĩ cia kwaranĩria nĩ ũhoro wa ma

Ĩĩ. Eh, na ũkĩmenye rĩu maũndũ macio twa- twathiĩ twamaorganize wega rĩ Ĩĩ. korwo nĩ gũkorwo ũrĩ mũtongoria o mũnene we tondũ nĩ ũkĩũĩ maũndũ maya na andũ nĩ magĩkũĩ Nĩ ũhoro wa ma. ĩĩ Hau hau hau reke ngwĩre hau tũnyitĩrĩre biũ. tũkũnyitĩrĩra biũ Korenda na kiuge thire rĩ. Mm.

Ĩĩ nĩguo. Atĩ nĩ tũroneka wathiĩ na nyuki nĩ tũroneka wathiĩ mĩrũ nĩ tũroneka wathiĩ gũkũ nĩ tũroneka. Ĩĩ. Mona. Nĩguo. Yakinya hĩndĩ ya igeranio ta cia form cia stand eight twathondeka twathondeka pencil ciandĩkĩtwo mũrĩme kanzu. Aha. Makaheo. Ngĩkanyita na makandibũndi macio maigagĩrĩra na njometiri. Ĩĩ, twacoka twaikaraga thĩ na thu na na thirikari tũkameraga reke ruga itũ kũrĩa macinani ĩthomithio gothe o ũrĩa Kĩndũ gwathoma gothe. mũi- i- you are right. Tũkĩthomithie ciana citũ Gĩkũyũ. tondũ rĩu rĩ ciama nĩ nĩ rĩmwe ndamerĩte atĩrĩrĩ tũthiũrũrũke kana tũikare thĩ na andũ a education Ĩĩ. twandibokĩti ruga itũ ĩthomithagio na gũkũ nĩ ciana ici citũ itiĩkũra Ĩĩ, akĩrĩ ũhoro wa ma.

Ĩĩ nĩguo. Nyũmba ĩyo ĩgũtũraĩ na rũrigi witũ na kĩrauni gitũ nginya tene na tene. Gũtirĩ ũndũ ũngĩ. Na tũgathiĩ na media, tũkarehwo TV-inĩ. Maũndũ macio nĩmo marabatarĩka. Na tũkaragia kũu media-inĩ, ma TV-inĩ na radio-inĩ. Ĩĩ no rĩu senior marginal ya Tema nĩ ya kĩndũ kĩoneka nĩ gĩa kerĩ na mena Mũnga, na Mũnga ũyũ ndarateithĩka. Ĩ Mũnga ũyũ nĩwonaga ndarĩ family? Atĩrĩrĩ. Ĩĩ. mwaka ũcio ũngĩ wa 2018 rĩ ngĩũka hau rĩ Ĩĩ. tũtigũgĩthiĩ ũthoni harĩa nĩ ndĩndĩ gwaka nĩ na nakũ ngadenderwo Ĩĩ, na hau ĩĩ. ũguo Ĩĩ, na kũu ũthoni wake Tũ- tũgũthiĩ na kĩkurumie ngauma ngahũra ngari kuma nyĩrĩ Ĩĩ. tũgathiĩ tũgathiĩ na gĩkurumi ĩĩ na tũkamũsapoti ngamũhe ona ngiri ithano ĩĩ wa mbere tũtiagĩthiĩ nĩ kĩheti Aha. twathiĩ kũgũra kĩna ciana Ĩĩ. irĩkĩtie form four Ngatanya. na gatwarwo eh, twakora ga- ga- kabũri hau twĩ na kurumi karaharwo atĩ nĩ mwatĩ na harĩka wagĩkurumia gathũka tondũ nĩ wakĩrĩ mwaria ĩ akĩnjĩra mũnyoro ku rĩu gaka rĩ nĩ gatũ gaka nĩ thoni irĩkũ haha nĩ mo mararehi ĩ tũbũri tũrenda gũkua hau tũraharwo nginya nĩ twaregetwo kũu Ĩĩ. haya mũndũ ũcio athire mwaka mũgima na twagĩthire tũkĩhanda gĩthĩgĩ tũkiuga tũgagĩcoka Mu- Ĩĩ. athire mwaka mũgima ngĩigua ndagĩka ĩno matirĩ na mũtumia ũcio matirĩ hamwe nĩguo ndĩraiguaga matirĩ nĩ hamwe ateirwo ateirwo atĩ nĩ watairwo Eh, nĩ atairwo. kegwĩre ũndũ ũngĩ mũthuri ũcio Mm. wĩtagwo wĩtagwo mũngarĩ ũmenye Mm. nĩ tũkĩmoĩ na matiagĩrĩire gũthaka na ithuĩ amwe tondũ nĩ tũrakĩrĩ hamwe rĩ Eh, wa mbere wĩ ndarĩ kanitha angĩrũgama ũguo aguo Ndarĩ. nĩ ahunjagia nä marä nditurä twa nĩ gwĩtua ona ti rekondi ĩrĩ mabuku-inĩ handũ atĩ atirä agathomera andå ona hamwe tondũ athire akĩhũra agĩthiä handũ we anga na gũkũ mũrĩmo akĩingatwo ndarĩkirie ndarĩkirie Na nĩ mũburũka mũru mũno tondũ ta rĩu rĩ, ta rĩu niĩ ndo- mandehe hau ũguo rĩ, twathiaga na kũu kinya na cumarĩ ũcio ithe tũtiagĩcemanagia kũu kinya na karoco na mũdavadi Ĩ- ĩ- mona handå ta hakågä na na gacene nä handå ekanya kaå ndå gagagå mena wacira eh mathiaga our back ehe makambĩrĩria gũcira "Eh, eh, rĩu rĩ reke tũtige ciũĩ reke tũtige ona nene ĩ tũthiĩ nawe ĩ kanyamũ kauma rĩ ta rĩu kũrĩ andũ mathire behind our back makĩrengerwo Ĩĩ. ngiri magana maya Mhm. magĩtinana nĩ cumarĩ Nĩ andũ- nĩ andũ acio nĩ cumarĩ ũrĩa nona cumarĩ ũrĩa twacemanagia naguo hau ĩĩ magĩcoka makĩambĩrĩria mu- harĩ mũcumarĩ wa merĩire mirioni igĩrĩ ehe mũcumarĩ ũcio reke ngwĩre athire akĩrwo atĩrĩ mbeca ici ciothe rĩ rĩu hĩndĩ ĩyo atwĩragĩra obici ĩĩ mbeca ici cio ici rĩ

Mhm. ngĩmera atĩrĩrĩ we rĩ ũrĩa twarĩkanĩire ho ya mbere rĩ ithe tũtiakũheire Mm. akaunti ya kĩama ĩkaguo ĩkaguo Mhm. mũndũ ũcio handũ ha kũmarengera mbeca athire akaunti-inĩ akĩmarengera ngiri magana matano Aha. Agĩ- agĩikia ngiri magana matano Aha. nĩcio wonire ĩtĩkĩtwo ekire nacio ndona kanyũmba kau kanyũmba kau kakirwo na hau ũguo ĩĩ harĩ harĩa gwaka ĩĩ nĩko gathakĩirwo tũbeca tũu ĩĩ mũndũ ũcio athire akĩambĩrĩria kũ- kwandamwo nĩ mũnga aha amu arĩ wiki ĩĩ amũhe tũnyo- tũbeca twa twa kando kando ĩĩ ndagĩka mwa mũico anjĩrire rĩu niĩ ndĩrona andũ aya manyu marĩ ũpeni tondũ Ĩĩ. maragĩtia kinya mbeca cia extra Ĩĩ, rä u ona andå anene a- akwa nĩ maaro- nĩ maarũgamirie ndeto irä kå ĩĩ, mbeca icio reke ngwä re matiaheirwo nĩ nĩ cumarä å cio mirioni icio inya Ĩĩ. igä rä okay, no korwo nĩ makeheirwo itarä kuu no ndiguä te ĩĩ. rä u rä thä na rä u wa, wa munga nake nä broka Nĩ ũhoro wa ma. na gå thå kia mbere na kwaga kwaga fashion. Makĩrĩ guo.

ĩĩ ngĩrũga ko nĩ ithe na acoka acoka aruga ndegwa ndĩramũtira nä hä ndä yarutire hĩndĩ yarutire o mbåri cia kä na nä arahoreirie mwaki ũyũ wa gathondeki o nä arahoririe Ĩĩ, nĩ arahoririe ii na mũndũ ũcio ena ena influence mũno tondũ he maũndũ arenda aha na nĩ taga- nĩ tagakorwo irebe-inĩ 2022 gakorwo irebe-inĩ very good rä u rä rä u mũndũ wa mũthemba ũcio rĩ andå ta acio tå gwä ka atä rä rä kĩama gĩkĩ Ĩĩ. tũrathondeka rĩ ĩĩ tũkũ- tũgũkĩhe tũgũkĩ- tũgũkĩrutĩra maĩ na thakame nĩ ũhoro wa ma tũrutĩre biũ tiga no- ndiramenya kana Nairobi nĩ kũhingũrĩrwo ũmũthĩ lockdown rĩ Ĩĩ. Ĩĩ. kwagĩa kwa- kwahoteka kũgĩa na movement rĩ Ĩĩ. rĩu tũkũhota rĩu gũikaraga thĩ ona tu- tũmĩcemanio twa- twa preliminary ũguo Ii, niĩ Tũbange. tũkĩamba tũcemanie handũ hana Tũge- tũkera tũcemanie handũ hana Ii, ithu- ithu ti hũ mũrandi Eh, ah, ah, we wå må ra ndä tå ndingicokega kå ndä na ithu gũcemania kũkå kũndũ kwega tå tigå thiä ona rä ngä tå tigwetha kinya ka obici twambe tå heo obici nä må ndå no twä re atongoria acio matå he obici conference-inĩ Eh? ma press conference ĩke maikĩbio o kuona kũndũ thĩinĩ wa bũrũri tũkahũthĩra mbere kwaria ĩĩ na tũthiĩ tu- na mbere kwaria ta ta rũrĩrĩ ĩĩ ta rũrĩrĩ rũrĩrĩ rwauga ũũ rũrĩrĩ rwauga ũũ mũndũ Ĩĩ. arumana rũrĩrĩ rwauga ũũ tũgacokia Ĩĩ, tũga- tũgakorwo twĩna mileage njega mũno koguo rĩ gwĩciria ake tweterere mũndũ ũrĩa gũkwĩrwo ĩĩ tweterere ũrĩa gũkwĩrwo ũmũthĩ ĩĩ gũkiuga gũkiĩ mathaa mangĩ rĩgũkorwo twarania nawe twohĩga yes ĩĩ ona nĩguo ũhũrĩra wa mũgambi tũhangie ĩĩ